Türkmenistanyň bikanun hökümeti häzirki wagtda ýurt umumynda din syýasatyny alyp barýar diýip, M2 habar berýär. Hem iki gizlin gullugynyň Türkmenistanyň içinde we daşynda alyp barýan çuňňurlaýyn öwrenme we syýasy gözleg işleriniň netijesinde ýurt derejesinde türkmen halkyna garşy resmi taýdan din syýasatynyň alnyp barylýandygyny mälim etdi. Din syýasatynyň öň hatarda alnyp barylmasyna türkmen-türk orta mekdeplerinde ýetişdirilen Gülen jemagatynyň agzalarydygyny belläp, olar döwletiň ýokarky gatlaklaryna doly ornaşyp, esasan hem Milli howpsuzlyk gullugynyň içinde köpçülikleýin ýerleşip, Dyn syýasatynyň ýurt möçberinde ornaşdyrylmagyna gözegçilik edýärler. Welaýatlarda, etraplarda, welaýat şäherlerinde hem oba ýerlerinde metjitler gurlup, şol gurlan metjitleriň baş ymamy edilip, ýörite milli howpsuzlyk gullugyna bagly bolan baş ymam saýlanylyp, saýlanylan ymam tarapyndan şäherleriň hem-de oba ýerleriniň halkyny gurlan metjitlere köpçülikleýin namaz okamaga çagyryş edilip, wagyzlar we dini gürrüňler geçirilýär. Gülen jemagatynyň agzalary welaýatlarda hem-de welaýatlaryň merkezlerinde arap dilini öwredýän we Kuran okalýan kurslary açyp, türkmen halkyna garşy araplaşma syýasatyny giňden alyp barýarlar. Ýakyn gelejekde, birki ýylyň içinde orta mekdepleriň okuw meýilnamalaryna dini dersler salyp, orta mekdeplerde ýetişýän ýaş nesle arap medeniýetini ornaşdyrmak üçin häzirden öň hatarda okuw meýilnamalarynyň planlary düzülýär. Soňky günlerde Gurbanguly Berdimuhamedow ekranlara çykan pursatlarynda arap medeniýetine degişli bolan eginbaşlaryny geýip, bu dini eginbaşlaryny türkmen halkyna-da geýmeklerine sessiz taglymat berýär. Bu bolsa Eýran Yslam Respublikasynyň resmi döwlet işgärleriniň dini geýimleriniň üsti bilen, ýurtda din syýasatyny alyp baryşlary ýaly, Türkmenistanda-da din syýasatyny giňişleýin alnyp barylmagyna Berdimuhamedowlar ulanylyp, olaryň üsti bilen ilkinji ädimleriniň ädilýändigi görülýär. Eýsem iki üç ýyl mundan öň az sanly türkmen halky, ylaýta-da ýaşlaryň içinde sakal ösdürip metjitlere gatnaýanlar hukuk goraýjy işgärler tarapyndan yzarlanylyp, olar köpçülikleýin tutulyp soraga çekilip, müňlerçe ýaşlaryň wahhabizm lozunki esasynda töhmet ýöňkelip, olar atsyz-soragsyz zyndana basylypdy. Häzirki wagt welin bu oýunlaryň tersine türkmen halkyna garşy çalt depginde din syýasatyny ornaşdyrmagyň aladasy edilýär. M-iki gizlin gullugy Türkmenistanda din syýasatynyň çalt depginde ornaşdyrylmagyna Türkiýäniň Türkmenistandaky ilçileri tarapyndan-da goldaw berilýändigini aýdyp, ýakynda Aşgabatdaky Türkiýäniň ilçihanasy arap medeniýetine degişli bolan Muharrem aýy diýlip bellenilýän däp-dessurlaryny we baýramçylyklaryny Aşgabatda belläp, türkmen halkynyň ünsüni arap medeniýetine gönükdirmek üçin öz goşantlaryny goşýarlar. Döwletleriň arasynda din propagandasyny alyp barmaklyk, Türkmenistanyň dünýewi bir döwlet bolmasyna ters gelýändigini belläp geçdi. Mundan başga-da on bäşinji iýulda Aşgabatdaky Türkiýäniň ilçisi Ahmet Demirok, Türkmenistandaky Gülen jemagatynyň ýetişdirilýän mekdeplerini we institutlaryny ýapyp, türkmen häkimiýetleriniň Gülen jemagatyna garşy göreş alyp barýandyklaryna minnetdarlyk bildirmesine